Bu günki programmamyzda biz siziň bilen dileglere, ýagny Hudaýa doga eden wagtymyzda biziň dogalarymyza näme zatlar päsgel berip bilýär, bökdenç bolup bilýär diýen tema barada gürrüň ederis. Bilşiňiz ýaly, biz iman edenler, bütin adamzat ýer ýüzünde, dürli hili dinlerden bolsun, ähli adamlar hemişe, Kyn ýagdaýlara düşen wagty Hudaýa dileg edýärler. Hudaýdan öz dilegleriniň jogabyna garaşýarlar. Şeýle-de biz Isa Mesihe iman edenler her gün Hudaýa dileg edýäs. Öz mätäçliklerimizi, gaýgylarymyzy, aladalarymyzy, arzuw-isleglerimizi, ähli zatlary, ähli zatlar barada her gün diýen ýaly Hudaýa dileg edýäs. Emma köplenç biz öz dileglerimize jogap almaýarys. Näme üçin? Käbir dileglerimizi Hudaý jogaplaýar. Käbir dileglerimize jogap alýas, onuň üçin Hudaýa şükürler edýäs. Emma köplenç biz dileglerimize jogap almaýarys. Näme üçin? Näme zatlar biziň dileglerimize, dogalarymyza päsgelçilik berýär? Mukaddes Kitapda Käbir zatlar biziň dileglerimize bökdenç bolýar diýip ýazylan. Bu zatlar barada bu gün siziň bilen gürrüň etmek isleýän. Geliň häzir ilki bilen bu tema barada gürrüň edip başlamamyzyň öň ýanyndan Mukaddes Kitapdan başlangyç aýatlary okalyň. Men pikir edýän, biziň gürrüň etjek temamyz barada iň gowy Aýatlaryň birinjisi bu Ýakuba ýazylan hatyň birinji babynda ýazylypdyr. Geliň ony bilelikde häzir okalyň. Ýakubyň haty birinji bap bäşinji aýat. Sekize çenli okaýas. Siziň biriňize akyldarlyk ýetmezlik edýän bolsa, Ol, Hemmelere jomartlyk bilen käýemen, berýän Hudaýdan dilesin. Oňa berler. Ol iman bilen dilesin. Hiç hili şübhe etmesin. Sebäbi şübhe edýän adam ýel bilen çaýkalyp, eýläk-beýläk kowlup ýören deňiz tolkuny ýalydyr. Ol bütin ýollarynda. Çünki bu adam Rebden bir zat alaryn diýip pikir etmesin. Ol bütin ýollarynda durnuksyz ikigöwünli adamdyr. Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan, Siziň araňyzda kimdir birine akyldarlyk ýetmeýän bolsa, Onda ol jomartlyk bilen käýemän, akyldarlyk berýän Hudaýdan dilesin. Hudaý oňa hökman jogap berer. Ol dilän wagtynda iman bilen dilesin, şübhe etmesin. Şübhe edýän adam Hudaýdan bir zat alaryn diýip pikir etmesin. Sebäbi şübhe edýän adam Ol, ýel bilen çaýkanyp eýläk-beýläk kowulýan deňiz tolkuny ýalydyr. Gaty güýçli sözler. Şu aýatlardan dogalaryňyza bökdenç bolýan, päsgelçilik berýän bir zady görüp bildiňizmi? Dileg eden adam iman bilen dilesin, şübhe etmesin diýlip ýazylan. Şübhe edýän adam Rebden bir zat alaryn diýip pikir etmesin. Eger biz iman etmän, şübhe bilen dileg edýän bolsak, onda bu şübhe biziň dileglerimize bökdenç bolup bilýär. Päsgel berip bilýär. Biziň dileglerimiz jogapsyz galýar. Şübhe, bu näme? Ilki bilen adamlar iki zada şübhelenip bilýärler. Köp adamlar şübhe eden wagtlary Hudaý maňa şu dileg edýän zadymy berip bilermikä? diýip, Hudaýyň güýjüne, Hudaýyň gudratyna şübhelenýärler. Hudaýa şübhelenýärler we Hudaýdan öz dileglerine jogap almaýarlar. Başga hili adamlar Hudaýyň berip biljegine ynanýarlar, emma özleriniň dilegleriniň dogrumy ýa-da nädogrumy, ýa-da ýaňky ýerde okaýşymyz ýaly, Akyldarlyk dilän wagtynda, Hakykatdan maňa akyldarlyk gerekmi ýa-da aklym ýeterlikmi? diýip, özüniň edýän dilegine şübhelenýärler. Bu-da bu iň uly päsgelçilik berip bilýär siziň dilegleriňize. Adamlar şübhelenen wagtynda köplenç, Akyldarlyk? Näme üçin akyldarlyk? Aklym ýeterlik. Näme kelleme gelse edip bilerin. Maňa Hudaýyň gökden beren akyldarlygy gerek däl diýip pikir edýän adamlar, hakykatdanam, gökden akyldarlyga garaşmasyn. Ol beýle şübheli, akyldarlyga mätäçlik çekmeýän adam netijede hemişe ýalňyş çözgüt çözýär we Hudaýyň jogabyny alyp bilmeýär. Adamlar häzirki wagtda şeýle uly kesel diýen ýaly bir ýaýrap giden problema bar. Il arasynda görýäňiz. Hudaýa akyldarlyk dileg edýän, ýagny akyldarlyk Hudaýdan soraýan adam gaty azdyr. Adamlar diňe näme soraýar? Pul soraýar. Mal soraýar, emläk soraýar, mülk soraýar. Bütin maddy zatlar barada adam dileg edýär Hudaýa. Haçan-da eline pul düşen wagty, haçan-da eline wezipe düşen wagtynda, onda olar näme etmelisini, nähili çözgüt çözmeli, nähili dogry şekilde ulanmalydygyny Bu barada hiç kimden akyldarlyk soramaýarlar. Öz kellesine näme gelse, gözleri görýän zadyny, isleýän zadyny alýarlar, ýene soňuna gelende eden işleri, çözen çözgütleri ýalňyş bolup çykýar. Adamlar hiç akyldarlygy gözlemeýärler. Akyldarlygy iman bilen Hudaýdan dilemeýärler. Hemişe şübheli, Deňiziň eýläk-beýläk taşlaýan, çaýkanýan tolkuny ýaly. Ähli ýollarynda beýle adamlar bütin ýollarynda durnuksyz ikigöwünlidir diýip ýazylan. Şonuň üçin dileglere ilkinji päsgelçilik berýän zat bu şübhedir. Adamyň özbildekligi, ýagny ähli zady özüm bilýän, aklym ýeterlik diýmegi Bu iň uly päsgelçilikleriň biri. Ýene-de dowam etdirsek, Ýakuba ýazylan hatyň dördünji babynda şeýle aýatlar bar, Araňyzda uruşlar, dawalar nireden girýär? Agzalaryňyzda uruşýan höweslerden dälmi? Siz isleýärsiňiz, ýöne gazanmaýarsyňyz. Öldürýärsiňiz, içigaralyk edýärsiňiz, ýöne hiç bir zada ýetip bilmeýärsiňiz. Dawalaşýarsyňyz, uruşýarsyňyz, gazanmaýarsyňyz, çünki dilemeýärsiňiz. Dileýärsiňiz, ýöne hiç zat almaýarsyňyz, çünki höwesleriňizi sarp etmek üçin erbet dileýärsiňiz. Serediň, işleýäňiz, zähmet çekýäňiz, dileýäňiz, emma hiç zat Hudaýdan almaýarsyňyz. Näme üçin? Sebäbi öz erbet höwesleriňize, Sarp etmek üçin erbet dileýärsiňiz. Erbetlik üçin dileýärsiňiz. Araňyzda dawalar, uruşlar, içigaraçylyk, göripçilik, bu zatlar nirden girýär? Ähli zat ýürekden gelip çykýar. Eger ýürekdäki niýetiňiz erbet bolsa, onda Hudaýdan dileýän zatlaryňyzy hiç haçan almarsyňyz. Näme üçin? Sebäbi erbet niýet bilen dileýärsiňiz. Men size haýran galdyrýan bir waka barada gürrüň bereýin. Birnäçe ýyl mundan ozal bir adam bilen gürrüň etdim. Köp wagtlap gürrüňdeşlik boldy aramyzda. Her hepde diýen ýaly gürrüň ederdik. Bu adam daşary ýurtda işleýärdi. Gowy gazanç edipdir, gowy pul toplapdyr. Bu maňa özüniň arzuw-islegleri barada paýlaşdy meniň bilen. We men ondan soradym, Hudaý seni bereketledi. Işläpsiň, pul gazandyň, öýüňe dolanyp barýarsyň. Uly şatlyk bilen öýüňe dolanýaň. Işlän puluňy nämä sarp etjek diýip ondan soradym. Ol maňa şeýle jogap berdi. Meniň ilkinji arzuwym, öýüme baryp, Täze maşyn alyp, maşyn münjek, diýdi. Aslynda onuň arzuw-islegi erbet däldi. Her bir adamam pul gazansa, pul tapsa, işläp gazansa, maşyn alasy geler, öý alasy geler. Näme ýetmezi bar bolsa, arzuw-islegine ýetmek islär. Arzuw-isleglere ýetmegiň özi, bu erbet zat däl. Bu gowy zat. Bu Hudaýyň berekedidir. Bu şatlyk getirýän bir zat. Emma men ýaňky adamdan adama şeýle sorag berdim, Maşyny näme üçin almak isleýäň? We onuň maňa beren soraglary gaty haýran galdyrdy. Ol maňa şeýle diýdi. Onuň maňa beren jogaby Gaty haýran galdyrdy. Men maşyn aljak. Sebäbi ähli goňşularym ählisinde maşynlary bar. Meniň dost-ýarlarym, klasdaşlarym olaň ählisinde maşynlary bar. Olar meň öýümiň öňünden eýläk-beýläk geçip gidýärler. Maşynda meni hatda köçede görende-de alyp gitmeýärler. Men olary gören wagtymda hemişe ýüregim agraýar. Meni olar maşyn münüp, meň köçemden geçip giden wagtlary meni äsgermezlik eden ýaly duýgy bolýar. Şonuň üçin men hem goňşularyma görkezmek üçin, olardan ar almak üçin, Menem erbet adam däl, menem maşyn münüp bilýän, menem olardan kem ýerim ýok, şony olara subut etjek, görkezjek We goý meň duşmanlarym hem meniň maşyn münenimi görüp, hapa bolsunlar. Şeýdip olardan ar aljak diýip, maňa şeýle jogap berdi. Oturyp pikirlendim, oýlandym. We oňa aýtdym, Seniň niýetiň, ýüregiňdäki pikirleriň nädogry. Sen maşyn almak isleýänligiň bu bir problema däl. Bu bir nädogry zat däl. Hudaýdan dileýän zadyň erbet zat däl. Emma sen näme üçin muny dileýänligiň kökünde nädogrulyk bar. Eger sen dileseňdiň, Hudaýym maňa gowy maşyn gerek. Maňa eýläk-beýläk gidip gelmek üçin, maşgalamda bir ulag bolar ýaly, çagalaryma, özüme hyzmat eder ýaly bir maşyn gerek. Muny şatlanyp, durmuşymy ýeňilleşdirmek üçin ulanmak isleýän diýip sorasadyň, onda bu nähili şatlykly bolardy? Nähili dogry bolardy? Hudaý saňa şatlyk bilen seň ýüregiň islegini hökman saňa bererdi. Emma sen dileýän zadyňda Näme diýip dileýäň? Sen kimdir birine göwrüpçilik edýäň, kimdir birinden ar almak isleýäň, kimdir birine göz görkezmek üçin Hudaýdan maşyn dileýäň, ýa-da öý-jaý dileýäň, mülk, baýlyk dileýäň. Emma seniň niýetiň, ýüregiňdäki dilegiňiň köki nädogry. Bilýäňizmi näme bolup geçdi? Bul adam öýüne dolanyp geldi. Maşyn aldy. Ilki başda aýdyşy ýaly begenip şatlanyp, adamlara göz göz göz görkezmek üçin mündi. Emma aradan birnäçe wagt geçmänkä awariýa bolupdyr. Içip sürüpdir-de beýläk eltip urupdyr, öýläk eltip urupdyr. Ýaňky täze alan maşyny Aradan bir ýyl geçmänkä, hiç bir zada ýaramaýan, diňe öýde maşyn görnüşden dur hiç bir zada ýaraman, hemme taraplaýyn urlan, indi münmäge-de ýaramaýan bir maşyn ýaly bolup duruberdi. Birnäçe wagt geçdi, aýaly bilen aýrylyşdy, maşgalasy dargady. E maşyn-da ýok boldy. Ýene adam aýlanyp, aýlanyp, öwrülip, şol döwük, döwük köne kärsenene dolanyp geldi. Ine, ýalňyş pikir bilen, ýalňyş niýet bilen, Edilen dilegiň jogaby şeýle bolýar. Hudaý diri we täsirli. Hudaý biziň içimizdäki oý-pikirlerimize, ýüregimiziň iň çuňňurynda, töründe duran pikirlere çenli niýetimizi barlaýan, bilýän Hudaý. Şonuň üçin Hudaýyň ýanyna doga-dileg edip gelen mahalyňyz, hemişe ýürek päkligi bilen, ýüregiň arassalygy bilen geliň. Hiç haçan niýetiňizde kimdir birinden ar almak üçin, kimdir birine göz görkezmek üçin, kimdir birine ýamanlyk etmek üçin hiç bir beýle erbetlik bolmasyn. Ýürek päkligi bilen gelip, Hudaýdan dileň. Ähli dilen zatlaryňyzy alarsyňyz. Serediň, Erbet höwesleriňize ulanmak üçin erbet dileýäňiz, şoň üçin almaýaňyz diýip ýazylan. Bu nähili erbetlik, bu nähili kynçylyk. Köp adamlar pul dileýärler, Hudaýdan baýlyk dileýärler. Köp adamlar bütin mal-mülküni sarp edip, wezipeli işlere girýärler, ýokary derejelere eýe bolýarlar. Köpler muny ýalňyş pikirde, ýalňyş ýüreginiň niýeti bilen edýärler. Eger pylan wezipäni alarsam, pylany pylanydan ar aljak, pylany pylanyga ýamanlyk etjek, bir wagtlar maňa ýamanlyk edipdi, indi men olardan ar aljak. Bütinleý alanyňyzda, wezipede, gowy işde oturan wagtyňyzda, muňa oturmak üçin, ýetmek üçin dileg edip, soňundan hem adamlara erbetlik etjek bolsaňyz, onda şeýle azap bilen, şeýle puluňyzy, şeýle gujur-gaýratyňyzy sarp edip, bu wezipä ýetenden soň, ol erde näçe wagtlyk galyp bilersiňiz? Munuň deregine, baý bolsam, garyplara kömek etjek, wezipeli işde işlesem, ýetimlere kömek etjek, garyplara kömek etjek. Ýoksuzlara kömek etjek, adamlara bütinleý ýagşylyk etjek diýip dileg etmeli dälmi? Näme üçin adam baý bolan wagtyňda, wezipeli bolan wagtyňda, ýokary işlerde işleýän wagtyňda diňe ýamanlyk barada oýlanýaň? Diňe öz peýdaňy gözläp, öz aladaňy edip, hemmeleri depelemek bilen, ezmek bilen, kişiniň hakyny iýmek bilen, meşgullanjak. Onda seniň edýän dilegleriňe jogap ýokdur. Hudaý ýüregi päkligi, ýüregi arassalygy söýýändir. Ýaňy-ýakynda bir aýal bilen gürrüňdeş bolduk. Men işleýärin, pul gazandym. Indi Bir wagtlar ärim işläp pul gazanýardy. Indi ol beýle gazanyp bilenok. Indi men işleýän ondan köp gazanýan. Ärim işläp pul gazanan wagtynda maňa köp pul bermeýärdi. Eýle beýle zatlar alyp bermeýärdi. Ýüregi doly öýke kineden. Men oňa sorag berdim. Indi sen näme etmek isleýäň? Indi pul meň özümki. Islän zadymy alýan, islän zadyma harç etýän, ärimi-de Äsgermezlik edýän. Indi görsün men şeýdip ondan ar aljak. Bir köpügi-de menden ýalbaryp alar diýip, şeýle jogap berýä. Serediň. Eger äriň saňa garşy şeýle eden bolsa, indi sen oňa garşy şeýle jogap gaýtarýaň. Ýene-de Hudaýdan Maşgalamy bereketle, çagalarymy bereketle, işlän, alan gazanjymy bereketle, gowy zatlara har harç edeýin diýip dileg edýäň. Asyl ýüregiň niýeti äriňden, maşgalaňdan ar almak. Olaryň edenini gaýtaryp yzyna senem şeýle erbetlik etmek. Onda Hudaý seniň dilegleriňe jogap berermi? Onda Hudaý seni bereketlermi? Häzir belki pul gazandyň, eliňde puluň bardyr. Arzuwyňa ýeten ýaly görünýänsiň. Emma gazanan puluň näçe günlük gider. Şonuň üçin eger erbet pikir bilen, erbet niýet bilen Hudaýdan bir zat dileýän bolsaňyz, onda toba ediň günäleriňiz üçin. Hudaýyň öňüne geliň-de dyz epip, Erbet niýetiňiz üçin toba ediň. Dogry niýet bilen Hudaýa dileg ediň. Ähli dilegleriňize jogap alarsyňyz. Erbet niýet niýet bilen, ýüregiňiziň erbet pikirleri bilen Hudaýyň ýanyna gelip, Dileglerime jogap alaryn diýip pikir etmäň. Hudaý ýüregiňiziň ýagdaýyna görä size jogap berer. Dilegleriňize, dogalaryňyza päsgelçilik erbet niýetden gelýändir. Şonuň üçin ýüregiňizi tämizleň, ýüregiňizi arassalaň we Hudaýdan edýän dilegleriňize, dogalaryňyza jogap alyň we goý Ol size hemişe şatlyk we bereket getirsin. Amin.